Ech gesinn öfter dass de déi Plakater mat 10 Euro de Meter Carré. Kanns de mer dat eng Kéier erklären? Ah jo, natierlech.
Also 10 Euro de Meter Carré, et geet ëm de Wunnengsbau. Wéi mer wëssen, hu mer eng Logementskris. Vill Jonker zidde aus dem Land an et geet einfach do drëmmer, de Jonker eng Perspektiv ze ginn, an de Leit generell eng Perspektiv ze ginn, andeems de Staat als an d'Gemengen als öffentlech Bauträger Wunnenge bauen. Si bauen déi a si verlounen déi fir 10 Euro de Meter Carré. Dat ass haut scho méiglech. Dat kléngt ëmmer esou, jo, Dir wëllt 10 Euro de Mètre carré verlounen. Et ass haut scho méiglech, well de Fonds du Logement an den, d'ASNHBM verlounen zum Deel schonn ënnert dëse Präiser. Dat krute mer och an der Chamber vum Logementsminister e puermol schonn widderholl. Et geet also. Dat heescht, eis Iddi ass, de Stat soll selwer Suen an d'Hand huelen, also massiv Suen an d'Hand huelen, ëffentlech Wunnengen entweder opkafen, wat um Marché do ass, oder selwer bauen oder baue loossen an déi da fir 10 Euro de Mètre carré pro Mount un d'Leit verlounen. Domadder geet et awer net duer, well mir wëllen net nëmmen, dass se verlount ginn, mir wëllen de Leit och d'Méiglechkeet ginn, dass se se kafe kënnen. Well als Locataire ass et ëmmer e bëssen traureg, well een ëmmer Suen an Loyer stiecht an ni eppes dovunner gesäit. Dofir hu mer och an eisem Programm d'Optioun vum Mietkauf dran. Dat heescht, mir verlounen d'Wunnenge fir 10 Euro de Meter carré un déi Leit, déi se brauchen. Dee Wunn, dee, dee Loyer, deen Dir ofbezuelt, soe mer, Dir bezuelt zéng Joer, zéng Joer e Loyer vun, vun enger Wunneng vun, vun 1.000 Euro of. Ma da sinn dat op, op, op zéng Joer gekuckt 120 Méint, 120 Méint mol, mol 1.000 Euro, dann hutt Der 120.000 Euro no zéng Joer ugespuert. Der kënnt mat deenen 120.000 Euro bei de Staat goen a soen, Hei, ech hunn déi Wunneng, ech elo zéng Euro der gelount, ech wëll déi elo kafen. Da gëtt de Staat Iech déi Wunneng fir den Akafspräis, minus dat wat Der vu Loyer bezuelt hutt, Verkeeft un Iech. Dat heescht, Dir gitt Proprietär vun där Wunneng, net vum Terrain. Den Terrain bleift weiderhi am Besëtz vum Staat. Dat ass eis ganz wichteg, well mer net wëllen déi Politik widderhuele vun de leschten 30 Joer, wou Terrainen einfach aus der Staatshand erausgerappt ginn. Nee, d'Terrainen bleiwen am Besëtz vum Staat. Där hutt d'Wunneng. Dat heescht, Där kënnt Iech eppes uleeën. Där kënnt Iech eng Erspuernis uleeë fir d'Zukunft. An dann, wann Der, soen der, 20 Joer wëllt ecken verkafen, oder 10 Joer, dann verkaaft Der et an Der hutt d'Suen an der Täsch. Dat heescht, Der sidd net de Locataire, deen, wann e erauszitt, näischt gesäit huet, mee Der hutt als Proprietär vum Gebai effektiv e klengt Kapital ugespuert. An dat ass eis Iddi, dat u sech déi 10 Euro de Meter carré ass u sech d'Resultat, op dat mer eraus wëllen. An dofir plakatéiere mer dat och ganz kloer a ganz oppen, well et dorëms geet, dee Message och erauszebréngen, et ass méiglech, et geet. An et ass keng bëlleg Illusioun, déi mer maachen. Nee, et ass haut scho méiglech, fir 10 Euro de Meter carré de Mount ze verlounen.